Цыппӕрӕм сӕр Петр ӕмӕ Иоанн адӕмимӕ куы ныхас кодтой, уӕд сӕм ӕрбацыдысты сауджынтӕ, кувӕндон хъахъхъӕнджыты хицау ӕмӕ саддукейтӕ. Мӕстӕй мардысты апостолтӕм, уымӕн ӕмӕ адӕм ахуыр кодтой ӕмӕ дзырдтой, Йесо куыд райгас, мӕрдтӕ дӕр афтӕ райгас уыдзысты, зӕгъгӕ. Ӕмӕ сӕ ӕрцахстой ӕмӕ сӕ райсомы онг бакодтой ахӕстоны, уымӕн ӕмӕ баизӕр. Апостолтӕм чи хъуыста, уыдонӕй та бирӕтӕ баууӕндыдысты ӕмӕ ныр уырнджыты нымӕц уыди фондз мины бӕрц. Дыккаг бон Иерусалимы ӕрӕмбырд сты иудейаг хицӕуттӕ, хистӕртӕ, динамонджытӕ, алчераннӕ, Каиафӕ, Иоанн, Александр ӕмӕ алчеры иннӕ къабӕзтӕ. Апостолты ӕрлӕуын кодтой сӕ разы ӕмӕ сӕ фарстой. Уый цавӕр хъаруйӕ кӕнӕ кӕй номӕй бакодтат? Уӕд Петр схайджын, сыгъдӕг удӕй ӕмӕ сын загъта: Адӕмы хицӕуттӕ мӕ хистӕртӕ! Кӕд нӕ абон рынчын адӕймагӕн хорз ракӕныны ӕмӕ йӕ сдзӕбӕхы тыххӕй дзуапп домут, уӕд уе ппӕтӕн дӕр ӕмӕгас Израилы адӕмӕн зындгонд уӕд, сымах кӕй байтыгътат ӕмӕ Хуыцауы мӕрдтӕй кӕй райгас кодта, уыцы Назаретаг Йесо Чырыстийы номыл лӕууы ацы лӕг уӕ разы ӕнӕнизӕй. Сымах аразджытӕ кӕуыл нӕ барвӕссыдыстут, фӕлӕ сӕрӕвӕрӕн чи сси, Йесо уыцы дур у. Ӕма ӕндӕр ирвӕзунгӕнӕг нӕй. Уомӕн ӕма нӕ бон кӕй фӕрцы фервӕзун у, адӕмӕн ӕппӕт дунейӕн дӕр ахӕм ном лӕвӕрд нӕу. Петр ӕма Иоанны иудейаг хицӕуттӕ ныфссынӕй куы федтой, стӕй кӕй никуы ахуыр кодтой ӕмӕ хуымӕтӕг лӕгтӕ кӕй сты, уый куы бамбӕрстой, уӕд се ппӕт дӕр дисы бафтыдысты, уалынмӕ базыдтой, Йесоимӕ кӕй уыдысты, уый. Фӕлӕ чи сдзӕбӕх уыцы адӕймаджы уыдтой апостолтимӕ лӕугӕ ӕмӕ сӕ ныхмӕ ницы зӕгъын уыд сӕ бон. Радтой сын Синедрионӕй ӕддӕмӕ рацӕуыны бардзырд ӕмӕ бавнӕлдтой уынаффӕ кӕнынмӕ. Цы бакӕнӕм ацы адӕмӕн? Ӕцӕг диссаг кӕй равдыстой, уый Иерусалимы ӕппӕт цӕрджытӕн зындгонд у. Ӕмӕ йыл нӕ басӕттын нӕ бон нӕу. Фӕлӕ уый адӕмыл тынгдӕр куыд нӕ айхъуысы, афтӕ сӕм бард хъирӕн кӕнӕм, цӕмӕй Йесойы номыл макӕмӕн дзурой. Фӕдзырдтой сӕм ӕмӕ сын радтой уыцы номыл ӕппындӕр нӕ дзурыны ӕмӕ никӕй ахуыр кӕныны бардзырд. Фӕлӕ сын Петр ӕмӕ Иоанн дзуапп радтой. «Ахъуыды ма кӕнут, Хуыцауы коммӕ нӕ, фӕлӕ уӕ коммӕ кӕсын Хуыцаумӕ раст фӕкӕсдзӕн?» Цы федтам ӕмӕ цы фехъуыстам, уый тыххӕй нӕ дзурын нӕ бон нӕу. Уыдон та сӕм бартхъирӕн кодтой ӕмӕ сӕ рауагътой. Апостолты бафхӕрыны амал сын нӕ уыди уымӕн ӕмӕ, цы рцыди, уый тыххӕй адӕм иууылдӕр кад кодтой Хуыцауӕн. Йӕ низӕй ӕнахуыр ӕгъдауӕй цы адӕймаг сдзӕбӕх, ууыл дыууиссӕдз азӕй фылдӕр цыди. Петр ӕмӕ Иоанны куы рауагътой, уӕд уыдон ӕрцыдысты сӕхионтӕм ӕмӕ радзырдтой, алчертӕ ӕмӕ сын адӕмы хистӕртӕ цы загътой, уый. Уырнджытӕ сӕм куы байхъуыстой, уӕд ӕмзӕрдӕйӕ бакуывтой Хуыцаумӕ.
Дунедарӕг, арв, зӕхх, денджыз ӕмӕ цы цыдӕриддӕр ис, уыдоны сфӕлдисӕг. Нӕ фыдыл Давиды, дӕ лӕггадгӕнӕджы дзыхӕй ды сыгъдӕг уды фӕрцы загътай, цӕмӕн ызмӕнтынц муртаттӕ, ӕмӕ адӕмтӕ цӕмӕн кӕнынц, кӕмӕй ницы рауайдзӕн, ахӕм фӕнд. Ӕрлӕууыдысты хӕстӕввонгӕй зӕххон паддзӕхтӕ, ӕмӕ ӕлдӕрттӕ ӕрымбырд сты иумӕ Хуыцауы ӕмӕ йӕ Чырыстийы ныхмӕ. Ӕма сӕгӕй, Ирод ӕма Понтий Пилат муртаттимӕ ӕма Израилы адӕмимӕ ӕрӕмбырд сты ацы сахары, кӕй байсӕрстай дӕ уыцы сыгъдӕг лӕггадгӕнӕг Йесойы ныхмӕ, цӕмӕй сыххӕст кӕной дӕ хъомысмӕ ӕмӕ дӕ фӕндмӕ гӕсгӕ рагагъоммӕ цы снысан кодтай, уый. Ӕмӕ сын ныр Хицау, ӕркӕс се ртхъирӕнтӕм ӕмӕ раттых сӕр Дӕ цагъартӕн дӕ ныхас тынг ныфсджынӕй куыд хъусын кӕной, афтӕ. Дӕ къух радар, цӕмӕй дӕ сыгъдӕг лӕггадгӕнӕг Йесойы номӕй дзӕбӕх кӕной рынчынтӕ ӕмӕ вдыстӕуа ӕвдисӕйнӕгтӕ ӕмӕ диссӕгтӕ. Куы бакуывтой, уӕд нынкъуысти, кӕм уыдысты, уыцы бынат. Се ппӕт дӕр схайджын сты сыгъдӕг удӕй ӕмӕ Хуыцауы ныхас дзырдтой ныфсджынӕй. Цы бирӕ адӕм баууӕндыд, уыдон уыдысты ӕмзӕрдӕ ӕмӕ ӕмуд. Мӕ мулк мӕхи у, зӕгъгӕ, ахӕм хъуыды сӕ никӕмӕ уыдис, алцыдӕр сын уыд иумӕйаг. Апостолтӕ та стыр тыхимӕ ӕвдисӕн лӕууыдысты Хицау Йесойы райгасӕн, ӕмӕ се ппӕт дӕр Хуыцауы стыр хорзӕхӕй уыдысты хайджын. Хъуаг чи ӕййӕфта, уырджыты хсӕн ахӕм нӕ уыд, уымӕн ӕмӕ зӕхх ӕмӕ хӕдзӕрттӕ кӕмӕн уыд, уыдон сӕ уӕй кодтой ӕмӕ-иу ӕхца радтой апостолтӕм. ӕмӕ Хцайӕ лӕвӕрдӕуыд алкӕмӕн дӕр йӕ хъуӕгтӕм гӕсгӕ. Зӕгъӕм, апостолтӕ фӕсномыгӕй Варнавӕ ома ныфсдӕттӕг кӕй схуыдтой, уыцы кипраг левит Иосифӕн уыди зӕххы хай. Ауӕй йӕ кодта, ӕрхаста ӕхца ӕмӕ йӕ радта апостолтӕн.